Bizim yañı rubrikamıznı devam etemiz ve bizim Riza Fazıl ve onıñ icadı aqqında aytacamız. Lütfen, özüñizni tanıştırıñız.
Riza Fazıl, yazıcı, Qırımtatar Yazıcılar Birliğiniñ reisinim. Biñ doquz yigirmi sekiz senesi Arxisbazar rayonı Barın köyünde doğğanım. Babam köy ocası edi. Anam Qarasıbazar şıyıqlarınıñ torunıdır. Diniy, medeniy qorantada dünyağa keldim. Oquğa, kitapqa ögüsligim ömür boyu meni yazıcılıqqa alıp keldi. Siz nasıl tasil aldıñız? Men özüm zenaatım ticaret tehnikumını bitirdim. Men Kostramada Biz şimalge tüşken edik sürgünlik vaqtında. Soñ qızıl diplom alıp, tehnikumdan imtiansız men Samarqand ticaret institutına kirdim. Ekonomika, ekonomist, zenaatın buğalter-ekonomist diplomı aldım. Lâkin çalışmaq çoq. qısmet olmadı, men avisliknen Lenin bayrağı gazetasına çalışmağa keldim, biñ doquz yüz altmış beş senesi Lenin bayrağı gazetasınıñ kölemi büyükleşti ve aftalar iş kerek çıqıp başlağanda olarğa ştatlarnı arttırdılar, biz Taşkentte edik, Bilâl Mambetnen beraber oqudıq biz Samarqandda, onınen beraber de gazetağa işke bardıq çalışmağa. Muraveletımnen jurnalist olup yazıcı oldım.
Siz yazıcı, demek, yazıcı sayılasız ve şiirlerniñ esas mevzuları? Şiirler, men şiirler çoq yazmadım, çeşit saalarda kitaplar çıqardım. Şiirler yazıp başladım, pek çoq şairler kibi men de şiirler yazdım, şiirlerden başladı, Lenin bayrağında basıldı şiirlerim. Ve soñra gazetada çalışır ekenim, men ne bet oçerkler yazıp, adamlar aqqında maqaler yazıp, böyle devam ettik ve men añladım, işte, tek şiirler yazmaqnen halqımızın edebiyatına çoq zarur meseleleri bar. Onıñ içün men ne zarur olsa, şu vaqıtta öyle şeyge men meyil bermege, areket etmege tırıştım. Tek şiirler yazıp oğraşmadım da men. Başqa eserler de yazdım, başqa maqaleler yazdım, başqa kitaplar çıqardık. Mekteplerge deşlik kerek edi, yañı aşıp başımda ana tilinde mektep Taşkentte edebiyat deşligi azırlamaq kerek edi, zarur edi, men onı azırladım. Tuvğan edebiyat kitabını çıqardık birinci, dörtünci sınıflar içün. ve özümüzniñ edebiyatımızıñ eski edebiyatımız olğanını körsetmek içün on yedinci asır şairimiz Aşıq Ümer aqqında kitap çıqarmaq kerek edi. Onıñ eserlerini toplap biz sekiz yıl çalışıp eki tom Aşıq Ümer eserlerini çıqardık. Özüm soñ oçerkler kitaplarını çıqardım. Halqımıznıñ satqın olğanını-olmağanını isbat etmek içün halqnıñ cenkte iştirakini körsetmek maqsadınen Anaraya şekilinde kitabını çıqardım. Qırımtatar qadınları, qızları nasıl cenkte iştirak etkenleri içün Anaraya şekilinde kitabını çıqardım. Ve kene bir mevzuda eki Sovetler Birliginiñ eki defa qaramanı Amethan Sultan aqqında kitap. yazmaq kerek oldı, moskvalı jurnalist ve Lutfiye Sofunen beraber Amet Hanıñ Yıldızı kitabını çıqardıq. Ve ilâhre mına böyle, ve soñundan endi perestroyka deymiz, şu yañı devirde Gorbaçovdan soñ serbestlik oldı, eski edebiyatımıznı körsetmege imkân oldı, kitaphanelerden Moskva, Leningrad barıp çalışıp, klassik edebiyatlarımızdan Eski devir hanlarınıñ şairlerini körsetmek imkânı da oldı. Şu saada çalıştıq Saptir Nagaynen beraber. Qırımtatar tarihına qısqa nazar dep eser yazdıq. Soñ Qırımğa kelgen soñ o eserni tenişletip, Qırımtatar edebiyatınıñ tarihı kitabını çıqardık. Yani bundan körünüv ki, men nasıl, nege ihtiyac ziyade bolsa, oña areket etmege tırıştım ve din meselesinde Vatana qaytıp kelgen soñ Müftiyatımız Çağıl şeerde din cemiyetleri tizildi. Men de Kamenkada din cemiyetini tizdim, din cemiyetiniñ reisi oldım ve özüm ruhaniyler qorantasından Böyle çıqanı için men balalıqtan bu şeylernen tanış edim, yaqın edim. Ve Quran-ı Kerimni Qırım tatar tiline birinci kere tarihımızda, birinci kere onı tercime etip kitap çıqarmağa nail oldıq. Rahmetli pek bilgili adamımız, Qırımda belli imamlardan biri Sahtara, Adlıbayt Sahtara. Berzime kirişti, men yetimin babası. Onnen beraber em yaqınlığımız bar, tuvğanlığımız bar. Onnen beraber Buyurıñız duvağa kitabını çıqardım. Ancısı ki, pek populâr oldı, er kesniñ qolunda bar. Ve İlâhiler kitabını da çıqardıq onnen beraber. Bir yüz duva kitabını çıqardım, adamlar içün kerek dep. Ve yaqında İlâhilerniñ Ün kenişletip, yañı neşirini yaqında çıqardımız. Bu kitapqa bizim Qarasuv şeyhlarnıñ sülâlesinen başlağan belli bir insanımız, büyük din erbabı eken, öz vaqtında, on sekizinci asırnıñ başında O, Mehmet efendi, Fahriy Mehmet efendi deymiz onı biz aneler er vaqıt öyle, Fahriy efendi dep, o insan tarih kitapları, din kitapları yazğan ve ilâyeler de yaza eken. Bizim Stigramağa dayımızın arhivinden tapıldı onıñ yazğan ilâyeleri Cönkü kitapçığı. Onı universitet ocası Nariman Abdülvaap onı, Baqıp, işlep, onı Yıldız jurnalında bağlan maqalenen beraber yigirmi beş qadar ilâyelerini bastırdı jurnalda. Şimdi bu ilâyeler kitabında ayrı bölük olaraq onıñ ilâyelerini de qoşıp çıqardı. Ve soñki devirde yatman içün bu kene aşıq menen bir devirde icat etken, çalışqan Cevheriy, Mustafa Cevheriy kitabını O da eki tomlıq kitabını çıqarmaq, ne yazık, köşetmek mağa nail oldı, yaqında qısmet oldı. Ve özümniñ eki tomlıq üstünde çalıştım, soñu devirde birinci tom kitabım çıqtı, Qalem ucundan adnen. Ekinci tomı da çıqar, inşalla, dep tüşünem. Böyle çalışıp keldik. Qısmet olsa.
Men bilem ki, siz yırlar yazasıñız.
Şiirlerine bet biz Taşkentte yaqın qomşu edik, qatnaşa edik kompozitor Fevzi Aliyevnen. O, pek aktiv çalışqan insan. Onen beraber biz Amethan yırını yazdıq, Aqan suvlar yırını yazdıq. Analar yaşayken de yerini yazdıq. İlâq bir altı-yedi ekiz qadar yer yazdıq onen beraber. Bu başqa kompozitorlar da yazdılar. Men keçen sene, keçenlerde Riza Fazlınıñ yırları dep özümniñ bir on beş, yigirmi qadar yırlarımı ayrı kitap etip çıqardım, notalarınen beraber. Yapqan işlerim. Yırlar yırlana, anı qan yıraylar, yırlana, aqan sular yırlaylar, ve ila ahire.
Bizde bir-eki daqqa vaqıt qaldı ve soñki sualim, siz bizim diñleyicilerimiz ve bizim İsmail Gasprinskiy adına qırımtatar kütüphaneniñ oquyıcılarımızğa ne ayta bilesiñiz?
Kitaphaneniñ hadimlerine men çoq Memnünım, olar bizge çoq yardım eteler, ne kerek bizge alıp, tapıp, bizge, özümiz kele almasaq, telefonnen, telefon vastasınen aytıp, bizge kerek malümatlarnı berip turalar. Çoq Alla razı olsun, kitaphane tek bizge degil, er kimge, oquyıcılarğa çoq yardımda buluna. Oquyıcılarımızğa, bütün halqımızğa işenemiz, der edim, ana. Bunı yapışmağa, qorantalarında, evlerinde, er yerde balalarına, torunlarına ana tilini qonuşmaq, ana tilini yaşatmaq, ana tilini aşlamaq birinci vazifesi olsun dep, men özüm ana til oğrunda küreş programmasını tizgenlerden birim. O programma boyunca çalışqan komissiyanıñ kâtibi olamın. Bu programma boyunca bütün halqımız yerlerde, olam tollarda ana tili yapışmaq kerekler. Ana tiline yapışılmasa, ana tilini köterip olamasa, yazğan kitaplardan da, yazğan eserlerden de fayda yoq, onı oqumağa adam olmaycaq ve ilâ ahire. Onıñ içün birinci yerde ana tili olmaq kerek, er yerde. Çoq sağ oluñız, Riza.